ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka mmagabo ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlhe ke uploada di-new videos le kgone go tseba ebile ke rata gore le shere le di-video tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše e le gore ke le tshwaretse tsona ke a leboga ke rata re dira reading ya rena this week ya beke ke re bona o na le tsa bophelo tlo sepela ka sebopego mang ana dilo tsa bophelo di tlo sepela ka sebopego mang Yeah.

the page of wands okay re ke tšete ya mafelelo felelo re ke tšete ya mafelelo felelo the knight of wands okay okay guys um ge re tsamaya le reading ya rena ke na le um the ace of swords ke na le the three of wands ke na le the will of fortune ke karata tše ke tlo thoma go ka tsona tše le re tla ba di bolela kudu um le wena ka mabaka a ditšhelete mešomo dibusinesse jwale le jwalo okay ba re um This week o ka kgotšo e ba le di-brilliant ideas di-creative ideas akere um wa re o dutse wa kgotšo le gore o thoma ba le di-idea tša gore o ka dira one two three akere ye e leng gore e ka tla ya go tlišetša letseno le le kaone in future wa ba maybe wa bereka goba o na le business e itseng goba maybe o na le mo e le gore o kgwetša tšhelete gona every month o ka kgwetša le gore o thoma o planela tšhelete la gore what can i do gore tšhelete ke um in future e ntlišetse letseno le le kaone mme bo ka kgwetša o thoma go e investa o diseta gore re ke investe goba o diseta go reka di-shares goba motlho mongwe o thoma a small business ka yona e le gore business yona e tla gola next time in future e tla ba le business e kgolo e le gore e tla o tlišetša um something se se stable e tla o tlišetša security go wena le ba lapa la gago ba re o ka no fela o kopana le mathata here and there a kere kudu this week a kere um dilo tse le gore maybe e ka ba like o kgotse le go ba le di-doubts di-negative thoughts jalo le jalo goba dilo ya di sepele ka sebopego se le gore wena o plana ka gona ba re um dilo tša mohuto eno di seke tša go nyamiša a kere o tshwanetse o be le maatla ka ra bophelo eh, dilo di ka sena be tša sepela very very smooth a kere go tone phela kona le di-challenges so o swantse be botlhale o lebelele di-challenges teo ka botlhale ka leitlho la botlhale gomme o di solve ka tsela ya botlhale okay ba re tseba gore everything e tlo šoma gabotse everything will work out well and for the best

ba re sa botlhokwa kore o be le o be o be very very objective akere and then kore o be le di-objectives tša gago o sete di-goals tša gago gore nna ke nyaka go achieve one two three and gore ke achieve one two three ke santse ke sepele tsela e so le so le so le so okay so go ra gore le melao yewo o tla e bja go batho ba e le gore ba go thuša ba ka ba o thuša ka gae ba o šomela ka gae goba ba o thuša ka business ya gago goba batho ba e le gore o šoma le bona motlho mongwe o ka ba o le supervisor mo berekang gona gona batho le ba reporta mo go wena jalo le jalo gore mošomo o kgone o tswela pele a kere ka gore ge ba faila go raya gore le wena wa faila and then ge wena o faila go raya gore um di-manager tša gago ga ba sa o lebelela ka letlho le le botse because wena wa faila go faila gore a re company le yone ya faila ga e sa kgona go kry-a letseno di-objectives tša company ga di sa kgona go fitlhelelwa ka baka la di-mistakes tse le gore wena o di dirile akere ba re this week o ka kgwetsa thoma o planner o planela for the long term ke nto le gore ba nyaka gore o e dire akere um o planner for the long term go planner for the long term whatever o e plannang tsone e tla o tlišetša success in future e tla o tlišetša security akere o ka ba swetse o statile lapa o ka ba sotlhobe ba lelapa le leng la gago but obviously in future o tlo ba le lona so go raro you need to start now go ka kgwetsa e le gore wena o dira di-mistakes um goba o dira di-wrong choices um those wrong choices di tlo affecta in future and di tla affecta le lapa la gago go ka dira di-wrong choices ka tšhelete those wrong choices di tla go affecta in future but o ka maker the right choices today tseba gore o tlo ipsina ka bophelo ba gago ba lapa la gago ba tlo ipsina ka maphelo a bona ene le bona e ka ba success mo go bona kore go ra gore wena you need gore o sete foundation o sete foundation ka o tsena sekolo ga gago go kry-a some trainings here and there le ka sebe go tsena sekolo but motlho mongwe o ba le this creative ideas wa nna faso ya potsa nna ke eng ntweng ka e dirago a kere gore ke kgone go ba le letseno ke be successful ke be le tšhelete ke be le phelo bo bobotse a kere so o gopole gore the universe Ga e re re llele mahumo a lefase. Ga e re re llele di-material things. Ga e nyake sowe. Akere? But re llela bophelo. Re llela le go kgona go thuša ba bangwe. Akere? So go ra gore ke responsibility ya gago gore wena o sete foundation today. O e setela bana ba gago, o e setela batlogolo ba gago, o e setela your coming generation. Okay? Ba re go na le di-choices tše le gore o di dirile in the past. so tseba gore those choices a kere um tšeo di dirileng in the past ebile the right choices go na le tšeo di dirilego in the past e le gore ka tšona today wena o tlo kitumela o tlo kgwetsa letseno letseno mphufutšo wa phatla ya gago from those choices ka nako e ntšha e kere fela to lekhumo e kere motho o tla kgotsa lekhumo a kere gore motho o tla khuma a ba le tšhelete ding tse dintšhintšhi a ba le ding le ding no a ke bolele seo tšeo ke di-material things akere a ke a tshwanela go bolela goba go ba too much into material things akere dilo tša lefase leke akere re phelela um kore re planela semoyeng a kere but ka ga ke tlhela ke bolela ke re well tšhelete ra e nyaka ka mokana rena ka okala gore without tšhelete re ka se be le mo re robalago re ka se kgone go patela motlhagase re ka se kgone go patela metsi re ka se kgone go ja re ka se kgone go apara re ka se kgone go iša bana dikolong le rena re ka se kgone go dira tše dingwe tša bophelo a kere so that's why re needa tšhelete re needa tšhelete gore re kgone go phela a ke re kgone go sustaina our needs akere so ge ke bolela ka lehumo guys um like nako ngwe maybe ke ya go botja kere eh, through a reading ke a bolela kere ba re um go na le lehumo le le o tlo le kgwetsa o se ka kgwetsa o nagana gore ke tlo kry-a dimilione ke tlo tshwara lotho ke tlo dira no ba ka no bolela ka lehumo badimo ba gago a ke goba mangelo a gago mare ba sa bolele ka dimilione motlhong ba bolela ka some few rents ke lona lehumo la gago okay ke lona lekhumo le ba bolelago ka lona kore bolela ka lekhumo ke no refera to tšhelete akere lekhumo ke di-blessings that's why ke tla re lekhumo ke refera to di-blessings dimpho tša gago akere so ba re go na le dimpho tse le gore o tlo di hwetša beke yona yeke akere tše e leng gore ke eh, di, di, di tla from di-choices tse o di dirilego in the past o na le ntho e le gore sa le wa e dira either maybe o kana ba o dirile investment e itseng motlho mongwe kgwetsa le gore maybe ya matura e segale o tlo kgwetsa dimpho tsa gona goba motlho mongwe there's something that you did in the past e le gore today e tla go fa something goba in the past go na le ntho e le gore training e le gore sa le wa e attenda no today o ka o ka thoma gore okay through that training e re ke thoma go dira one two three ka yona a kere ke bula business gomme business e o tlišetša eng lehumo e utlwišetša dimpho e utlwišetša tšhelete ka ra bophelo ene ba re um o tlo ke kgwetsa o thabile kore o thabiša ke mošomo wa gago o thabiša ke dilo tse o di dirilego in the past tše e leng gore le kgone go lebelela o a bona gore ke nete ke kgonne go achieva one two three ke kgonne go dira sele sele sela ke kgonne go reka sele se ke kgonne go reka mpet ke kgonne um go reka stand ke kgonne go dira two roomnyana goba ke kgonne go aga motse goba ke kgonne go dira sele sele ke kgonne go reka koloi akere so o tlo ba o tlo kgwetsa o thabile ka those things tse e le gore o kgonne go di achieva it doesn't matter gore ke ntho e ka kang it doesn't matter se se lengwana kore whatever o kgonneng go e dira o tlo thaba ka yona so ba re e eh, gane jale ke nako e le ya gore then o planele for the future o planele for bokamoso ba gago akere and ba re go planela for bokamoso ba gago o seke wa rasha dilo o seke wa fela pelo wa dira dilo ka go jaga no tšea nako ya gago take some time o be le buka gago yele gore o tla fela ngwala fase and then o fela o boena morago mo go yona o lebelela o bona gore o ka eda eng o ka change eng o ka tlogela eng jwale le jwale go ntse o planela for your future so ba re go bile le dilo tse e le gore di bile tša ba delayed a kere ka raphelo ba gago maybe ka ba letse le gore di amana le tšhelete di amana le dithuto tša gago success eng goba mošomo ya gago ba di-business tša gago go bile le some delays here and there somewhere a kere so those delays a kere they are coming to an end dilo tseo e le gore di be di tswalelegile a kere maybe be le di-blockage tše e le gore di-cositše ke manaba a gago ge ba bona gore wena o tlo ba successful ba dira some blockages here and there but those blockages they're coming to an end go na le tšele gore di a stopa kore go ra gore maatla a bona goba um dipheko tša bona tša meleko ga di sana maatla a kere so they're coming to an end a kere ba re o tlo bona ka sepitinyane le thoma go change nto ele e bego e, e, e tswelele ke le kae kae a kere e gana go tswelela no ntho ya gona e tla tswelela ba bangwe motho o sala applyela something steve kate goba eng jalo le jalo dilo tša gona di be di sa sepele gabotse no dilo di a bulega certificate sa wa se kry-a ba bangwe motho ba apply ditšhelete tse di itseng maybe ditšhelete tša di-pension ding di-pension tša batswadi jalo le jalo dilo di ba di tswalegile gomme ga jalo dilo di tlo bulega ba re go tlo ba le di-positive changes ka ra bophelo ba gago this week ge e le gore o motho e le gore o rata wa go raloka di-bettings jalo le jalo wa kgotsa e le gore the past few weeks the past few months o bo o jewa too much dilo di tlo change dilo di tlo change o ka kgotsa e le gore yaneng o ba le mokgola o thoma go wina jale akere um problem ya rena guys kudu nna le nna problem ya ka ke nago le yona akere that's why ke sa betcha those things kore ge ke be ke betcha akere ke motho o la o se kgone go stopa i don't know when to stop ke a wina but because ke winne a ke stopi ke ba very very greedy i want more ke tlo no tšenela ke winneng ka no tšwela pele ka go betšha ka ne a fetša ya jewa that's the problem so why ke bolela so ke setse ke bolela so go batho ba e le gore a kere maybe o theleditše this reading a kere ke bolela gore ge e le gore bo kgotse e le gore bo jewa the past few months maybe um not maybe ge e le gore bo jewa the past few months this week o ka kgotsa e le gore o thoma go wina mabati a bulega o thoma go wina jwale wa kgotsa e le gore ee wa wina mara ga o itse e tšhelete la wa stopa o dira ka mokgwa le nna ke bego ke dira ka gona o no tswela pele yene la winne o e winneng instead ya gore o itse o stope wena o no tswela pele ka go betšha wa ba greedy go tshwana le nna then mafeletse tšhelete ya jewa wa fetsa wa re that reading um e nlatlheditše e be e bolela maaka ge nke be se kana nka be ke se ke betšhe no ke jere my last money ke betšhitše no ke jelwe you need to know when to stop and ge ka this reading a ke re sepela o ye go betšha a ke re um you have free will wena ke wena o tsebang go make di-choices tša gago go bona re wa jewa please tlogela gore a loka dilo tšeoe tlogela gore a loka ge e le gore bona ka re you are out of control ga o kgone controla this thing ye ke ya go betšha um you are kore it's like temptation or you are tempted it's like o ka re go gona ntho e le gore ya go controller gore wena o ne o tshwara tšhelete nane go o betšha ene go o betšhe fela ga o wine wa jewa ga o kgone go o wine ga o kgone go stopa you keep on uh, betting then o tshwanetse o tsebe gore o need a help o need a help either wa stopa goba o kry-a a eh, psychologist goba ke tsebe motho o re a ka bolela le wena le ka go wa bona ko re go bontšha gore wa tsa re keng o tlo ke tshola because at the end o tlo kgwetše le gore ge ngwaga o fela wena a se o berekele selo ge ngwaga o fela go ka calculator tšhelete la di jelwego o tlo kgwetše le gore o lusitše tšhelete dintšhi tše le gore o ka feletša ebile o lla go le batho bangwe o tla kwa ba re motho o jelwe a fetša ke polaya ke tsona dilo tša mohuta o nomo so so go bona gore ka re you are being kore you are too tempted it's like this thing e go possessitše um eh, kore go no tshwane motho e le gore o ja di-drugs mo e leng gore ga sa kgona go control o phela ka tsona wa e bona so ga e nyake ge ntho ya mohuta one owe akere so a o nyake gore go dira dilo o be obsessed ka dilo tšeo go bona gore you are being obsessed ka yona immediately tlogela tlogela okay okay um ge ba bolela ba tšwela pele mangele a gago le badimo bao ba lego mokganyeng ba re wena o motho wa botlhale go na le ditalente tše le rona le tšona ke nako e la gore o realize ditalente tša gago akere and then ba nyaka go bona o le independent o seke wa kgotsa o dependa go batho ba bangwe gore o je ke ntse la gore wena o tshwanetse o kgopele pele no ga ba nyake dilo tša mohuto no ba nyake gore o be independent o kgone go itirela dilo tša gago akere mare bothata ba re um ka nako nngwe you are too controlling tlogela mokgwa o ba o too controlling maybe o rata gore batho ba phele ka mokgwa le gore wena o phela ka gona batho ba decide ka mokgwa le gore wena o decide ka gona gopola gore we are different as people go bontšha gore we are different o tla checka di-star science star science se sengwe se sengwe se tlo go botsa gore motho o moso motho wa belegwa um eh, under star science se so aquarius o so le so le so le so motho wa belegwa under a pisces star sign o so le so le so le so so o ka se kgone go controla motho mongwe a go kgonagale motho mongwe le mongwe o rula ke star sign sa gage so se ka ba too controlling okay ba re um tšwela pele ka o ke tshepa believe in yourself akere and then o seke wa kgotsa ba le mokgwa o ke dao dao o seke kgotsa ba le mokgwa wa o ke nyatša o ka re o dira dilo wa kgotsa dilo tša wa di sepele ka sepo se le gore wena o plane ka gona wa kgotsa le wena o thoma go nyatša o thoma ke dao dao o thoma go bona ka re wena o lešilo or something like that no you are not like that maybe go na le ntho e o tshwanetse gore o e learne from those things um ge dilo di sa sepele gabotse you need to learn something the university nyoko gore wena o learne something from those things or motlho mongwe what is your intention go šala o starta yona ntho o e dirago akere um eh, what was your intention go ka kgotsa e le gore o dira dilo and then o e dira ka di-intention tše e le gore um ke tša go gobatša batho ba bangwe ke tša go kweša batho ba bangwe botlhoko ke tša go tšea from other people without their consent then obviously dilo tša gago di ka sepela gabotse the universe will make sure ya gore dilo tša gago se ka ba tša sepela gabotse because wena o dira dilo with the intention of hurting other people of taking from other people without their consent okay nako nngwe dilo di sepela botse because wena o dira ntho e le gore it is not meant for you ga se one of your purpose in this life ga se one of your talents that's why ba re you must realize your talent ba re and then this week ntho e nngwe o santse o e dire ke ntho e la gore o balance between your personal life and your profession life o se ka kgotšele gore wena motho le wa ba kore ka moka na rena rata mešomo ya rena batho gona batho ba bangwe kore motho o kore 90 percent ya nako ya gage o dira dilo tša mošomo goba 99 percent o dira dilo tša mošomo le ga a le gae o dira dilo tša mošomo ga re ge ke le gae e re ke be le sometime ya go bonda le family yaka ke be le sometime ya go dula le bana ba ka fase ke raloke le bona ke tše dikgang le bona ke tše di-jokes le bona ke ba thuše ka le tsona tša sekolo goba mohlomong ke ke tsamaye le bona re ye kae kae re ye go ipsina o kgotse le gore wena motho wa mohuto nowe so this thing must come to an end as a parent o swantse o bonde le bana ba gago As a, as a person, o swanetše o bonde le ba lapa la gago. O kgothe le gore ebile ga o sana nako ya molekane wa gago ka gore wena o phela o le busy too much ka dithuto tša gago ka um mošomo wa gago ga ba re o seke wa ba serious ka dithuto tša gago ka mošomo wa gago but e ba le nako ya go socializa e ba le nako ya go bonda le batho ba bangwe so this week o ka kgwetša o le o ina le mafolofolo a mantšhi gampe kore this week go tswa fa go gona mo go wena kore o na le energy e ntšhi kudu gampe whether wa bereka or not whether wa šoma or not o na le energy e ntšhi ge e le gore ga o šome

heart o e truste ba bangwe um voice o ka ikwang e ka tswa from your thoughts okay positive thoughts ba re o e truste the first voice not the second one o e truste ba re o be focused um go tlo dependa ge ke re eh, the first one well nako nngwe o ka no tla the first one the first thought ya tla as a negative thought e le thought e la gore sepela o utswa one two three dira moketekete one two three a kere ge e le gore ke a negative o tšwelela a negative thought pele the second one e tlo ba a positive one e le gore e tlo ganetša botša gore don't do this ya botša gore don't do this ya ba botša gore go ka dira so go tlo direla one two three go ka tsamaya wa yo utswa that thing ba tlo tseba ba tlo gera and then this will be the consequences o tla tshwariwa goba o tla kubiwa mmerekong goba se le sela se tla diragala and then ge e le positive thoughts e tlang pele akere and then e tla tla ya go botsa gore okay dira one two three o botsa dilo tse di-positive dilo tse leng di ka o tlisetsa kganya di ka o tlisetsa protection di ka o tlisetsa matlase matlhogonolo then a second one which will be a negative one e tla tla ya go botsa gore aga not now o tla di bona ka morago maybe the first one e botsa gore rapela the second one ya botsa gore aga o lapile mana robala o tla rapela go sasa wa e bona ke the second thought e le gore it's a negative one so go ra gore ke e leng gore o tshwanetse o e challenge emelela ka maoto o rapele immediately o kobe that negative thought okay and then ba re when come into relationship dilo tsa ta relationship di tlo tsamaya gabotse this week um o na le relationship e botse it's a passionate one go ka nba go fela ba le dikgagano here and there a ke re well ke dilo tsa lefase tšeoe so but ke dilo tse dingwe tse e le gore wena you need gore o be botlhale o tsebo gore na ge ke kopana le mathata ka ra relationship ya ka ke tlo a solver ka sebopego mang a kere um o se ka kgotse le gore o ba motho le gore wena ka motlha ge o no ba le mathata fela o motho le gore ke paka di-bag ke a sepela ke ntšha di-catene ke a sepela a kere go ra gore wena ra gore wena a o strong mo mmeleng wa gago because those are some of the challenges tse leng o di tletse mo lefaseng batho go kopana le mathata o thoma o tšhaba mathata o paka dibeke o sepela o sa fese mathata le ka matlhong then o feleletša kae Ka nagana molao ya gona o ile kopana le same mathata again goba mohlomong o ile a o feta nako e le gore gane jale wena o kopane le ona so ba re e ba botlhale a kere e ba strong mathata a tla ba gona ka ra bophelo di-challenges di tla ba gona ka ra bophelo a kere so e ba strong o di face a kere o di solve o bontšhe matla a gago o bontšhe botlhale ba gago because it's like a test it's like ge re tlile mo lefaseng re tlile sekolong re tlile ngwala test akere some of the questions di tla ba boleta tše dingwe di tla ba bothata tša bothata ke ona mathana ona kopano ona ka ra bophelo so o tlo re ka kala re question e ke bothata ya mpalela a ke a e feta a o tlo nna fase wa nagana wa leka o nagana ka yona wa re how can i solve this So the universe e re trya go solver those um difficult questions o seke wa di tšhaba o seke wa di tšhaba because no ka e tšhaba you will come back o tlo no kopana le yona gape so o tlo dirang why o swane o dila le yona gane jalo wa e fetša once gone o ka tla kopana le yona gape again in future o tsebo gore okay next time ke kgonne e solva ka tsela e so next time o kopana le yona o ne e lebele fela wa tshega wa tswara this is nothing o se ka kgotele gore wena o phela o le anxious o le depressed o tshwere ke distress o tshwarisha ke batho ba bangwe distress o tshwarisha ke batho ba le ba o tshetša mathata ka ra bophelo distress no remember some people le tšone go ba dira intentionally ka aim ya gore wena o give upe a na o tlo give upa ka baka la motho o mongwe no the universe ga e nyako go bona wena o faila okay ba re go na le tšele gore o setse o thomile o di dira ka rapholo ba gago and then ba re you need to make sure ya gore o di fetšiše dilo tšeoe o se ka ba motho la gore wena go dira selo ga o se fetše o thoma project ge e tla gare wa tlogela o dira eng eng Ge e sa tla gare goba mathomong wa itlogela. Dithuto mokgolo wa gore ka mehla go dira selo se dire o se fetše. Se dire o se fetše. Go ne batho bang motho this year o ya sekolong o registera course e itseng before ngwaga o ka fela wa tlogela ga a sana interest next year wa change o registera another course a different one ebile ga di tsamaišane o tsamaišane before ngwaga o ka fela wa tlogela ga a sa na interest ba re fetša dilo tše o di dirago ge e le gore o thomile business e itseng o seke wa napa wa re okay business e ka intirele tšhelete e re ke e tlogele no tšwela pele ka yona kona o sa thoma okay lebelela gore na ke eng dilo tše e le gore ka di eda ka ra business eke ake tše e le gore maybe um tše e le gore motlho mo di ka kgona go recruita batho go tliša batho ba bantšhi more clients a kere this new things tse lo ke tlo di introduce ka la business ya ka di tlo tliša more clients and this more clients ge ba tlile ba tla kgona go bona le this other business e le gore kgale ke ntse ke na le yona ga e sepele gabotse a kere gomme ba tla e bona gomme ba tla thoma go ba le interest gomme le yona e tla thoma go growa rather than gore o tlogele no rather o introduce some more things tse e le gore di ka o thuša gore dilo tša gago di sepele gabotse okay so up to so far uh, uh, reading ya rena ya today e re botša ka um dilo tše di botse tše le di tlo tla tše le gore ke mphofutšo wa phatla ya rena dilo tše e le gore um we started them in the past dilo tše e le gore di dirile in the past tše e le gore di tla re thetša dimpho le kgono and then ya re botša le gore re swantse re plane for future for the future ake um long term plan yaba ba botša ba botša ka um eh, dimpho tšelo di tla tla tšhelete jalo le jalo a kere um but ba botša e le gore tshwanetse o plane gabotse ka re go ka make the right the sorry ba botša gore o plane gabotse ka re go ka make the wrong choices o ka kgwetsa o loser dilo tše dintšhi o ka loser le yona tšhelete e newe those blessings tše ba botša ka tsona gore di tla tla mo go wena o ka kgwetsa o di loser o ka se make the right choices wa buša wa botša gore e ba independent mare wa botša gore stop being controlling a kere wa buša wa botša le gore o balance um eh, mošomo wa gago le dilo tša ka personal things e ka ba personal things e ka ba relationship um dilo tša ka mo malapeng jalo le jalo a kere o di-balance dilo tša mohuto eno nngwe di seke ka kgotšele gore di di a thulana se ka kgotela gore di a thulana goba o paya too much attention on the other one the other one wa e lebala wa e bona ntho e so dilo tsa santse di be balanced because go balance dilo tsa gago remember um business ya gago goba mošomo wa gago o tlišetša tšhelete ka mo lapeng akere and then relationship a kere um between wena le ba lapa la gago di-friends jwang le jwang le wena o tlišetšang e utlwišetša lethabo mo pelong a kere so lo tsa go diba balanced um dira dilo tse le gore wa di rata dilo tse le gore ke part of your talent a kere o se ka thoma dilo a kgotse le gore wa di tlogela mo sebakabakeng ga o di fetšiše fetšiša dilo tse le gore o di thomile goba tswela pele ka tsona and then mo e le gore motlho mongwe kgotse le dilo tsa o bona ka gore wa staka go botlhokwa gore o boledišane batho ba bangwe nyaka maele ka ntle bolela le manyole a gago rapela jwalo le jwalo gore o kgone go kry-a um eh, di-answers to your many many questions goba o tsebo gore okay ge ke stakile so ke ke ntho ke santse gore ke e dire golo tša ka di kgone go stakola ke kgone go atela pele a kere okay and then ba buša ba re ya mafelelo ke ntho e la gore go na le melaetša ya botlhokwa e le gore o tlo e kgwetša bekeke go na molaetša ya bohlokwa e le gore o tlo e khumana molaetša ke molaetša e le gore e ka tla o tlišetša lethabo mo pelong ya gago ke a leboga ke reading ya rena this week a re kopaneng gape beke e latelago